kan ad nemyefk tafud deg wagar-a. Donc ass-agi uɣaleɣ-d s yiwet n tseddart n nnbi Hucɛa neɣ Kal deg tektabt n Profet nnbi Oze, ixef wis rebɛa taseddart tis setta. Ad neɛreḍ akka s rruḥ n Sidi Rebbi iwakken ad d-nessiweḍ d amek D anamek yebɣa Sidi Ṛebbi ad tt-nefhem. Taṣeddart ad d-teqqar deg Oze, ixef ṛebɛa taṣeddart setta, ad d-yeqqar wawal n Sidi Ṛebbi, Mon peuple est deteruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejete la connaissance, je te rejetterai et tu seras depouille de mon sacerdoce.

deg la mission neɣ deg leqdic i d ak-fkiɣ. Donc d wagi mi qqaren le sacerdoce lévitique. Donc taseddart-agi ilaq ad tt-nmuqlet s yiwet n tmuɣli anida i ɣ-tesselmad Tira Iqedsen i d-yeqqar Bulus deg tebrat n At Kurantus, ixef ines Tabrat tamenzut n At Kurantus, deg yixef rbeɛṭac taseddart setta ad d-yeqqar amek ara tfehmeḍ tira iqedsen. Yeqqar akken llan rebɛa leṣnaf, donc ama c'est une parole prophétique, donc ilaq ad tt-tmuqleḍ s yiwet n tmuɣli prophétique, tella s tmuɣli de connaissance, s tmuɣli de doctrine neɣ s tmuɣli de révélation. Donc llan rebɛa leṣnaf. Et taṣeddart i ɣ-yeɛnan nekni ass-agi, c'est ilaq ad tt-nmuqlet c'est une parole prophétique, yeɛni d anebbi, Donc, d ttebcira. Et d acu-tt la connaissance i fiɣ d-yettmeslay, lixsas n tmussni i fiɣ d-yettmeslay, daki wawal n Sidi Rebbi deg Hucca rebɛa, taṣeddart setta. Donc, la connaissance neɣ tamussni ɛla ḥsab Tira Iqedsen, ad nmuqel xaṭer d acu n ṣṣenf n tmussni, aṭas n tmussniwin i yellan deg ddunit, donc d acu n tmussni ara k-ixaṣṣen i wakken agdud ad yenger. Et tamussni agi, la connaissance agi, ad nmuqel deg lemtul Proverbe 2, Proverbe euh, chapitre 2, le verset 6, ad d-yeqqar wawal n Sidi Rebbi, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Yani deg mi, deg qmuc n Sidi Rebbi i d-teffeɣ tmussni. Donc la connaissance i d-itteffɣen deg mi n Sidi Rebbi.

D la parole. La parole d la connaissance ɛla ḥsab tira iqedsen. Et mi ara ad nini la connaissance neɣ ad nini la parole tamusni neɣ awal, lmeɛna-s d aselmed yeɛni égal l'enseignement. Donc l'enseignement neɣ la parole neɣ la connaissance d yiwen. Et d acu-tt la parole neɣ d acu-t wawal ɛla ḥsab tira iqedsen? Yuḥenna ixef amenzu taṣeddart 14 ad aɣ-d-yeqqar la parole a été faite chair yeɛni d awal-nni i yuɣalen d amdan yeɛni tajassad akken i qqaren s taɛrabt donc yuɣal il s'est fait la parole s'est faite chair tuɣal d amdan amdan-agi d acu-t d cceɣs n Yasuɛ lmasiḥ donc ma yella ihi tugiḍ la, la, la connaissance, donc tugiḍ awal, donc tugiḍ la parole, ma tugiḍ la parole, lmaɛna-ines tugiḍ Yasuɛ lmasiḥ. Donc ma terrujtiḍ Yasuɛ lmasiḥ, lmaɛna-ines terrujtiḍ, tugiḍ tudert s timmad-is. Axaṭer Yasuɛ lmasiḥ iqqar-ak d nekki i d abrid, i d tidet, i d tudert. Donc imi d netta i d tudert, ma yella tugiḍ, tugiḍ Tugiḍ tudert. Et ma tugiḍ tudert, mebla ccek, donc d lmut kan i d-iqqimen. Voilà, donc c'est pour ça le peuple détruit, agdud a yettmettat axaṭer txuṣṣ-it la connaissance, axaṭer txuṣṣ-it la parole, ma txuṣṣ-it la parole, donc txuṣṣ-it tudert. Ma txuṣṣ-it tudert axaṭer txuṣṣ-i, ixuṣṣ-itt Yasuɛ Lmasiḥ, cceɣs n Yasuɛ Lmasiḥ. Mais Sidi Rebbi dagi ad ak-iqqar ihi tura imi tugiḍ Yasuɛ Lmasiḥ, donc imi tugiḍ la connaissance, imi tugiḍ la parole, d acu ara xedmeɣ nekkini? Les conséquences d acu-tent daɣenta? Ad k-ɛerriɣ deg lsacerdos. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce, i d-yeqqar wawal n Sidi Rebbi. Et i menhu imi yeqqar akka? Donc aniwa i yerrujtin igugin la connaissance-agi ad d-nmuqel deg Yuḥna ixef amenzu taṣeddart 11 d-yeqqar-d la parole-agi donc awal-agi il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu la parole-agi awal-agi yusa-d ɣer wayla-s ayla-s ugin ad t-qeblen donc imenhum yeqqar akken anwi d ayla-s C'est le peuple choisi, d agdud n yettwaxtaren si tazwara, yeɛni d le peuple d'Israël. Donc, imi t-yextar Sidi Rebbi, i nutni imi d-yefka la parole, ar ɣur-sen i d-iruḥ Yasuɛ Lmasiḥ, meɛna ugin-t. Imi i t-ugin, il prophétise, inebba-d akka, Ya Sidi Rebbi, yenna-ak, ad ten-kkseɣ, ad sen-kkseɣ, ad ten-ɛerriɣ, ad ten-dépouiller de mon sacerdoce. Ad nmuqel diɣenni deg Yuḥenna Xemsa, taṣeddart rebɛin, yeqqar-ak, taṣeddart tesɛa u tlatin yakan, ad d-yeqqar dakken ad tettnadim deg tira iqedsen iwakken ad tafem tudert n dayem, meɛna d tira-nni iqedsen ay d-yettcehhiden fell-i. Et kunwi deg tesdart rebɛin yeqqaren et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie et tugim ad truḥem ad d-tasem ɣer ɣur-i i wakken ad tesɛum tudert. D tagi mi qqaren rejeter la connaissance neɣ rejeter la parole de Dieu neɣ rejeter la personne de Jésus-Christ. Donc tugim yenna-yas ad truḥem ɣer ɣur-i wakken ad tesɛum tudert abeɛda axaṭer d netta i yesɛan tudert. Donc tura imi i terrujtin akka-gi ugin Yasuɛ Lmasiḥ, a wen-d-smektiɣ yiwen n lemtel akka, un exemple pour éclaircir encore plus, ad d-sfehmeɣ akka-gi akken i iwata lḥal, ayen akka i bɣiɣ ad d-iniɣ, Yusef, Joseph, Joseph iceyyeɛ-it baba-s, Iluḥeq-as, iɛebba-yas aɛwin, yenna-yas ad truḥeḍ ar wayetma-k, ad teẓreḍ da amek ttilin, ad teẓreḍ ma ur ten-yuɣ wara, nutni wwin lmal, ksan, azal n teltyam neɣ rebɛeyam d tikli. Dɣa iruḥ ar ɣur-sen s lferḥ imi i ten-iwala, yefreḥ ar ɣur-sen ad ten-iẓer, iwakken ad yawi lexbar diɣen-ik at i baba-s, iwakken ad yessefreḥ baba-s, yewwi-yasen aɛwin, mais nutni d acu i t-xedmen, ils l'ont rejeté, ugint, ḍeggrent ɣer tesraft, yemneɛ deg lmut wamag qesden ad t-nɣen, dɣa zzenzent anita, zzenzent ar Maṣer. Donc, c'est le peuple d'Israël qui a rejeté ayla-nsen, yusa-d ɣer wayla-s. Zzenzen gma-tsen ɣer Maṣer, donc ugin-t. Et Israël qui a rejeté Jésus, le peuple d'Israël, d agdud n Israël i yugin Yasuɛ Lmasiḥ. D nutni diɣen i yugin donc la connaissance, i yugin tamussni, i yugin la parole, i yugin Jésus-Christ, i yugin donc tudert. Amin. Donc voilà, daymi sida Rebbi yeqsed deg la prophétie-nnes akka i d-yeqqar ṣeddart-agi n Huca rebɛa taṣeddart-a, yenna-yas i Ben, ad ken-ɛerriɣ, ad ken-dépouiller de mon sacerdoce. Et s wakka am akken Iruj tin, warraw n Yeɛqub, gma-tsen, Yusef, dɣa iruḥ ɣer tmurt taberranit, ɣer Maṣer, anida yuɣal Maṣer, ččan, ṛwan aɣṛum di teswiɛt-nni anida ayetma-s, wid akken ayla-s ifi-d iruḥ, yewwi-yazen ddeɛwin, yenɣa-ten cceṛ deg uneẓruf n Knaɛan. Donc, s wakka diɣen. Yasuɛ Lmasiḥ, diɣen, akken i ɣ-d-ittcehhid, i ɣ-d-yeqqar rrasul Bulus akked d Barnaba deg Lecɣal n Rrsul, Actes treize, taṣeddart setta urebɛin, Actes treize, verset quarante-six, a d-yeqqar Paul d Barnaba imi i ttbecciren Levanǧil, imi ay d-ssefhamen ad sselmaden Levanǧil i w-il Ijuif, i ugdud n At Isṛail, ugin ad slen dɣa d taṣeddart Acte 13 verset 46 ad aɣ-d-qqar Paul et Barnaba leur diront avec assurance dɣa nnan-asen imi rejetin l'évangile ugin ayen akken i yettbecciṛ Paul d Barnaba dɣa nnan-asen c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée i kunwi imi i d-tewwi wawal n Sidi Rebbi ad d-yettunefk d imezwura mais puisque vous la repoussez imi tugimt terrujtimt voici nous nous tournons vers les païens i dɣa tura ula d nekkni ad nruḥ Ar les païens, Err-at ddunit, ar les nations, ad sen-nawi lexbar n lxir, lgmi kunwi terrujtimt. Am wakken kunwi d iɣni ay arraw n Yeɛqub i terrujtim Yusef, Yusef yesserwa aɣrum i Imaṣriyen di lweqt anida ayetma-s ṛwan cceṛ ttmettaten di laẓ deg uneẓruf n Kanɛan. Voilà rejeter la connaissance, c'est rejeter la vie, c'est rejeter

i yettunefken i wat Lewi, anida i tteffɣen-d lmuqeddmin am Harun d warraw-is, taliḍ-d ar dagi di twacult n at Lewi, et le sacerdoce-nni i yewɛed d akken Sidi Rebbi ad ten-iɛerri deg-s, ad asen-t-ikkes.

Ufakan, et ma yedder Mufakan, yeddi terwi le temple ur tezmireḍ ara ad txedmeḍ la fonction du sacerdoce. Donc yeddipuy-iten du sacerdoce. Et yenna-yas ah, tlaḥqeḍ et les païens qui d-yenna Barnaba d, d, d Bulus, d acu lmeɛna-ines? Ass-agi tamesgida s kra n win yumnen yas Yasuɛ Lmasiḥ, yuɣal d arraw n Sidi Ṛebbi, uɣalen d agdud n Sidi Ṛebbi, uɣalen c'est le corps D tafekka n Lmasiḥ imi iluḥeq le sacerdoce royal, yeɛni ifka-yas tura leqdic le sacerdoce royal s zdaxel n Legliz. Nekkni ass-agi yellan d arraw n Sidi Rebbi, yellan d agdud n Sidi Rebbi, yellan d tafekka n Sidi Rebbi, yettunefk-aɣ-d ad n-exercer, yettunefk-aɣ-d la fonction du sacerdoce royal.

Et Sdaxel ufakan ara negzersi le sacerdoce agi yeɛni les cinq ministères i d-yettunefken di tira iqedsen. Donc les cinq ministères ni ad ttwa-exercin, ad ttwaqedcen sdaxel n tmesgida. Sdaxel axater n tmesgida i d-yeqqar wawal n Sidi Rebbi ad yuɣal Err-d ilal umdan ajdid, yeɛni l'homme nouveau, yeɛni err-d ilal umdan i d-yessefham Bulus deg tebrat n At Kulusi, tabrat n At Kulusi ixef tlata, taṣeddart ɛecra, C'est là, anida akken ara n-exercer le sacerdoce royal, c'est là que nous aurons un homme nouveau. Donc l'homme nouveau, ay ayetma,

n Sidi Ṛebbi, i ɣ-d-yeqqar Colossiens 1, 10, Tabrat n At Kuluṣi ɣef amenzu, taṣeddart, 10. Et c'est là, diɣen, toujours dinna, que nous avons la vie et la piété, i d-yeqqar Buṭrus deg Tebrat tis snat i ɣef amenzu, taṣeddart, tlata. Et c'est là, diɣen, par le moyen, yeqqar-d Buṭrus, diɣen, par le moyen de la connaissance et de la parole, Ki Tom Christie d-yeqqar deg tebrat-is tis snat, Tixef amenzu, taṣeddart tmanya. Donc, d wagi i d l'exercice du sacerdoce. Donc, voilà la prophétie i d-yenna Hucaɛ, Osée 4, verset 6, yenna-ak ma yella terrujt-im, ma yella tenniglijim, ma yella tugim tamussni, tugim la connaissance, lmeɛna-ines, tugim La parole de Dieu tugim Yasuɛ Lmasiḥ, tugim tudert, axaṭer deg-s i tella tudert, deg-mi d netta s timmad-is i d tudert, c'est l'essence même de la vie. Donc, ay ayetma d acu ara awen-d-iniɣ, ne jamais rejeter la connaissance, ḥadret ay ayetma ad tt-rrejtim, ad tt-neglijim, ad tt-stehzim, ad tagim, Tamussni, tamussni-nni i d-yeqqar, i d-yetteffɣen deg Proverbe de, i d-yetteffɣen deg imi n Sidi Rebbi. Awal-nni yessidiren winna yellan d aɣrum, sys i yettidir umdan, itteffɣen-d diɣen deg imi n Sidi Rebbi. Donc d tagi d la connaissance qu'il ne faut jamais rejeter, axaṭer les conséquences ay ayetma d ayen vraiment qerriḥen, d akken, d lmut i d-yettaxaṭer iqerr-ak mon peuple detruit par manque de connaissance yeɛni par manque de Jésus Christ qui est le Dieu éternel. Ḍemɛeɣ d akken ssawḍeɣ-awen-d, vraiment fkiɣ-awen-d akkagi ciṭuḥ n waffud taṣebḥit-agi, une nourriture akkagi i yessidiren, i yesseǧhaden, qui édifie, Akun ǧǧeɣ vraiment di ṛṛeḥma, di lehna n Sidi Ṛebbi, seg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, ad tettubarkem, ad tennernim di tmusni. Amin. Ṛebbi a ken-ibarek ar tikkelt niḍen.